Na biahalnak cu Khrihfabu nih mino he pehtlaih in zeitluk in dah ṭuanvo a ngeih? Khrihfabu phunghram le belaw kip ah khin chungtel dihlak

Meno vialte an vaivon nak hnga lo sualnak kan kal nak hnga lo Pathian bia le miphun donnak le fimnak an ṭhancho khawh nak hnga tiah mino department te dia cu a si sianginn nih ṭuanvo an neih bantukin nu le pa nih fale hna ca ṭhannak an doh bantukin pa ṭa vialte nih cun kan khrihfabu chungtel mino nungatlang vialte ca hin zeidun an that kho hnga timi khi cu thla zong kan cam chung kan chim hna zei ruangah pastor cu khrihfabu ah fimchimtu lamhruaitu cawnpiaktu an ti caah khan pastor hi Khrihfabu chungah cun member nakin bia zong te thiam a herh. Nga le her fawn. Thei her fawn. Nga lawng ah, thei lawng ah, thiam lawng ah counseling kan tuah khawh lai. Thimdang kan cop khawh hna lai. Ca cun tuifel chingku dimi cu meno vialte thanchonak ca hin

Cucu na kal duhmi cu a tling hama thei ve hlah. Eh, oh, kumha. Kan miphun le zatlang nun na he. Ram thum na kan um tikah nun zia ṭhutto zia zong kan thiam a herh e. Zei bantuk activity hi dah hmailei ah atu kan ceihmi pin leng lei ah Kan tuah ṭhanchonak ding caah kan miphun nih kan tuah a herh i zeibantuk activity hna dah zoh dawh deuh lo tiah nan ruah i hrial a herh timi te. Okay, ṭha ṭha. Capook a ka chim pah tawn. Chin miphun in America hi phanhnak te lawng kan dawt ka ti. Um tang khi ka ruat kho lo ka ti lengmang. Phan long ruat hlah u um izom cang u te ka ti lengmang um izom ka ti mi ni cu America system kha tle ve u nung ve u lut ve u phan long aza lo um zom u te ka ti tong America kanum tikah khoi ka kanum tikah hin anma ram saning kha chong kan hau hngah kan hau an ram anmah anmah ram i bantuk in si kan hau ve cang anmah nih zatlang ca fara thora seh fangkum thawh ding an si anmah nih bomnak an pek zong ah khin a to le ding an si timi hi kei ka lungpun ning se vale cung chinphung vialte na ka mi kha humhak ding ah je dek kan to lai na ti chung ah khan kei cu Chinism hi ka ti peng ko lai. Mm. Judah mi hna cu chim bantukin a luanciami kum saupi vale cungah an vak ve. Judaism nih a te kho lo. Cuti Zionism a mun tuah cemami khoi ka vale khoi ka ram an mun zongah khan Judaism nakin Judaism nih a tei dawh cang. Zeiruangah? Judaism nih cun biaknak kha a huap kho ti lo. Sihmanhsehlaw Zionism nih cun huap i caah khan Zionism a vun thawh cangka in vale kenkip Judan vialte an tho ciammam i Ben Gurion nih Independent lakpiak ko hna. Pakhat. Pahnihnak ah, Judah mi nih an midrang kip ah a miphun an in ṭian thlau lo an thlau lo ama saning ten lantak puai an tuah peng suathlarnak an tuah peng ban offering an tuah peng judah miphun valley cungah miphun juang an sinak cu an culture le identity khi a kalti peng an thui an nung cang cucaah cun Chin miphun zong vale cung mi vialte hi Chinism kan nun te ko sai ahcun Chin ni ngeimi nunphung vialte kan tuah lengmang lai i Chin nunphung seminar zong kan tuah lengmang lai cun Chin konglam le chintawm bia video kan chuah lai movie movie tu kan tuah lai cun chinsanin vialte cartoon kan tuah lai cu tikah manu thinglung ah khan a lut lai i a tam khawh chung in ca kan tial hau te ka ruah cu ca cun kan chin sining a langtertu lam lukui vialte kan tuah peng ko lai pai zong hi za zong world bike champion tim ah world bike champion ah biachim an an ka sok an ka fial ve i pa hi chinung phung si hi pa hi a tam mi chin an tam mi si hi chin an nun ter mi si hi cucaah cun ka ka nau la hna a tam khawh chung i pai u a tam khawh chung i tuah u timi hi ka chim tawn hna ka chim ven ah dong la chim ka duhmi cu Chin kan sinak cu Khrihfa kan si ruang si loin kan Chin sining te kha kan i tlai pei ko sia cun vawlei cungah hin Chin hi kan va tlau te ko le na te khin kan tlau khi ava rau deuh hnga ti kha ka ruah caah Chin nih cun hika hika nuak ka duhmi cu uh,

cinzah te a va thleng i cuno o cinzah ten ti a lunghui hmul kho ning hi john a si lo i lungre thei kho ning kha cucaah cun chim ku duhmi cu tuanak adang cio ko zumna adang cio ko sahmanhselaw japan ca cun japan min a tha bik bantuk hin Chin ca cun chimin te tha bi ko te mi hi lungpun ni si kan min te hmanh kan zo khen kholo sia cun zetin ne kan nunphung kan lam kan kui cu kan zo khen kho lai ma lama a hlaing mi salo in kan chin nunphung nun te tu ding ah chian identity vule cung kan nun chung a hun kho da ring cha hin chin mi ni hin chin sining te in nung ko si ti hi chim ku du mi si ke bia sang mai ka lo